Sou, an hei si mer erëm bei Let's Play DayZ. Also Dir wäert Iech erëm sécher wonnere firwat ech erëm komplett iergendwou anescht sinn. Also haut ass iergendwéi komplett de Wuerm dran, lo kënnen ech, de Ben ass och nach dobäi, de Ben ass elo komm, de Jeff och. Also Dir kënnt déi zwee Froen bei deem. Bei dem Spill ass total de Wuerm dra gewiescht haut. Ech sinn, ech si gefreckt, ech si rëm gefreckt an an iergendwéi sinn ech dann, konnt ech da rëm net méi nei spawnen an da sinn ech op en anere Server gaang, do sinn ech op eemol rëm nei gespawnt an ech mengen, wat mat iech, wann ech elo de Server rëm wiesselen, da ginn ech rëm nei gespawnt, iergend esou e Schäiss, keng Ahnung. Also ech sinn elo um Wee. Fir op Elektro bei de Jeff, de Ben ass leider nach e bësse méi héich bei Berezino an da probéiere mer dat elo mol einfach iwwer d'Bün hei ze kréien. Et deet mer wierklech leed, mee it stays i bitch. Sou Jongen, ma ech laf elo mol bei de Jeff op Déngens. Jeff, wann d'Jeejen dee geséich mat enger Waff, knall of, ech wëll nämlech Ausrüstung erëm kréien. Also ech hu mäin, ech hu meng Ausrüstung erëm, SKS mat allem drum und dran.

Hun net virdrun nach moie gesot wéi ech gesot hun dass en do wär. Jo bon wéi gesot et sinn eng méi schlecht Leitung wéi mir. Muss mol kucken dass eng anstänneg kritt. Ah wou bass du lo genee? Ma ech sinn lo an der Entrée bei deenen éischte Krän hei. Do wou déi Wellblechhütt ass. Jo an du gesäis et läit wierklech, et läit wierklech um Spill an ech hunn eng Fire-Ex wond. Ok bon dat hei ass lo dee Männchen wou ech wëll halen, ech wëll näischt Neies. Ech leien feier Ex, ech sin déck zefridden elo. Mee op jidde Fall. Ech ka mäin och halen, well ech hun elo rem alles kritt. An ech hun eng Machete, déi wou sécher rem déck vill bréngt. Da steet do fir näischt elo ëmgeluecht hun do. Nee mee et läit wierklech un de Stied gell dass et ruckelt well lo fänkt et erëm u gell mee bon ech beschwéiere mech net ech hu lo ech kann endlech erëm spillen de Ben ass leider iergendwéi erëm net méi ze erreechen.
Och mat dem Legging lo de Moment hei an dem. Jo, mee de Problem ass, dass ech alt mat Fraps ophuelen. Ech hunn en neie Programm gesinn, deen heescht Playclaw. Déi verspriechen anscheinend, dassen se manner Ressourcë verbrauche wéi de Fraps. An du kriss nach eng Testversioun erofzeladen. Ech kucke mol fir dat erofzeladen a kucke mol, ob domatter besser geet. Dat wär wierklech béis, well de Fraps, en ass zwar gutt, mee en hëlt wierklech vill ze vill Ressourcë wech. Oder wat?
Sinn ech wierklech an e Legging? Eng Elektro. Ass Elektro déi mat den zwee Pompjeesdénger? Jo, gell? Dat ass jo Wéi se- alleguer.
Huet ni verhalen.
Ja dach, dat, jo dach, dat ass Elektro. Bon, da sinn ech do. Ma ass den Wee fir bei dech? Wou stees du? Ech sinn uewen um Pompjees. Wéi een? Deen hënneschte bei der Elektrostatioun, oder? Äh, nee, ech sinn hei, also ech sinn hei um, op der Klinik schéngt et ze sinn. Jo, do ass eng Klinik, mengen ech. Ah, waart, ech muss mol d'Auer hinnerleeën, soss sees ech net wéi laang de Let's Play geet.

Gëss erëm, da gëtt erëm alles, da gëtt erëm alles zréckgesat wéi et war virdrun. Boah, ech hun hei erëm iwwerdriwwe Frameraten, et ass net ze gleewen. Wann se dat mol géing an de Grëff kréien, da wär ech emol déck zefridden. Do hannen ass en Zombie, sou hues du lo an an Elektro dran, ne? Verurteelt mech net, ech ech wéilt gären mäi Let's Player Maschinn do weiderfuere wou wou d'Org soss ëmmer ass, mee naja. Äh, Jeff, wars du schon am Schoulgebai? Nee, nee, nee, ech si géigeniwwer vun dem Schoulgebai. Ma, ech ginn an d'Schoulgebai ra kucken. Jo. Kuck mol, huel mol alles mat, wat hei ass, an dann buge mer erëm direkt fort, well meng Framerate se ass erëm. Oh nee, weess de wat, Tom? Wat dann? Du bass net bei mir um Server. Wéi, op wéngem Server sinn ech dann? Ech weess net.
Wéi, du. Ech weess och net, op wou ech sinn.
Du wars op deem ee Server do. Jo ech wees, mee du bass net bei mir um Schoulgebai, also bass net bei mir um Server an ech ginn jo néierenzweit eran. Ah béis.
Ben op wéngem Server bass du dann? Dach dir sidd allen zwee bei mir um Server. Hä?
Du weess jo wat Schoulgebai ass, ech si lo beim Supermarché. Sup, nee do ass keen, effektiv net. Ech sinn am Supermarché
an ech hunn e Rucksak fonnt, wouhou. Do ass de Rubbel déi Katz.

Dat heescht du hues se einfach am Haus gesinn an du hues einfach mol sou erschlo oder wéi? Jo, ech sinn eragelaf, en huet mech net gesinn, ech hunn einfach erschlo, sou laang bis hie verreckt war. A wat huet hien mat der Aal? Se huet näischt gemaach oder wéi? Nö, e wollt nach seng, e wollt nach seng Déng eraushuelen, mee do war et schonn spéit. Ech hat e schonn, e war scho, ech mengen en ass just och unconscious gewiescht. Dat nennt ee Pech.
Du hues mat senger Aak, haas en och nach erschoss? Ech mengen, meng Aak, ça, ça badly damn, jo, ça gesäit aus. Seng Jealousy ass ëmmer Äscht gezunn, eis da bei dem berühmten Haus, wou mer d'lescht Kéier d'Feier gefaascht haten.
Daisy funktioniert nicht mehr, et ass immens. Geh enker eran an da starts en enker.
Haut ass de Wuerm dra, gell? Et ass net ze gleewe, gell? Haut ass de Let's Play ass haut. Dee mengt lo net Mëttwochs wär de Wuerm dra, mee den Ënnerscheed ass, et ass Sonndes. Dout schlëmm. Oh, ech mengen, da war schonn een, oder et ass nach een, ech weess net. De Ben ass och net méi do, oder wéi?
Ben?

Aah ass nach eng Axt putain. Se sinn all go badly damaged gaang, maan mech färdeg. En Helm, ech hoffen déi Leit dohinne bréngen mech net ëm, well dat wär esou eppes vun oncool. Ech trauen deene Sekt guer net gell. Ooh coole Brëll, Rocket Aviators. Dir sidd um Team Paranoia gell? Jo jo jo.
Ok ech gi mol ëm drop.
Nee, pass op, déi do hu Waffen, Jeff. Déi do hunn. Wat leeft elo? Ah. Déi do hu Maschinnegewierer an alles, gell? Ech héieren. Ech si gespaant.
Jo, jo, jo, jo.
So, ech laf. Wann ech lo net erëm an Tijanech spawnen, gell? Ech lafe lo mol erëm ewech vun deenen dote, well ech wierklech keng Loscht hunn, deenen erschoss ze ginn. Dat wär jo e bëssen traureg.
Wéivill sinn et der? Et sinn der zwee Stéck an ee wou gefesselt ass. Cool.
Ech si grad hei uewen erauskommen. Hues de deng Waffen nach? Mat allem drum und dran, jo. Wëll ech se si erschéisse goen oder soll wëll ech se si loossen? Do sinn se grad vun hei. Ma si sinn.
Gesäis du se? Nee, dat ass en Zombie deen do leeft. Si sinn bei der Feierstatioun hannen aus, déi beim Elektrokraftwierk. Deen een huet mengen ech eng Mouse an deen aneren deen huet eng M4.

Du weess wou se sinn, se si bei der bei der Pompjeesstatioun awer.
Jo, kuck op se erof kommen ne. Jo ech sinn am gang hei am Pompjeesbau ze weeten.
Dat heescht se sinn am Haus am Pompjeesbau oder net? Virun der Dier waren se wéi ech se gesinn hunn. Ok. Mä do war et jo, mä an hir dee Kompass dach elo. Ben bass nach do? Ech sinn nach do. Du schwätz guer net vill, schwätz mol méi. Tjëll.

Virunner dir sees de, do ass keng Sau. Bei wéi engem Pompjeesbau bass de, wou den de groussen Tuerm dobäi steet? Jo, deen dann ausserhalb. Jo, da wäerten se bannen dra sinn. Ech gi mol enke kucken. Oh, dee Reen hei, gell, maach mech fäerdeg. Ech riskéiere lo d'Liewen, fir dass de Jeff se kann erschéissen, an da kéinte mer uns un hiren, un hire Saache laben. Hahahahahahaha. Ok, an och emol d'Realitéit zréck. Mir wäerte wahrscheinlech alleguerem stierwen.
Aha. Sou, wou bass du, Jeff? Gesinn ech dech vun hei? Ech sinn uewen an den Hecke sinn ech. Gesäis de mech vun hannen aus bei Pompjeesbau lafen? Ech awer der Wiss. Nee dat gesinn ech dat gesinn ech net. Ech sinn haut direkt da. Wou stees de op wéi enger Säit? Ech ma ech sinn virum Pompjeesgebai bei dem Elektrobierg. Da misst de mech jo awer gesinn hannert dem hannert dem Gebai bei der Mauer. Nee esou wäit gesinn ech net Tom. Ech sinn direkt virun hirem Déngen. Ech gesinn op den Agang gesinn ech an dann hunn ech Hecken am Wee a Bësch. Du muss wat hues fir eng Waff? Des KS oder wat? Do muss de méi no erof fir eppes ze treffen.
Ech muss och mol vläicht nolueden, mengen ech. Ech héieren se nämlech och net méi.
Jo. Also ech gesinn si lo net bannendran. Bannendra steet keen, ne? Du wäerts um richtege Server sinn. Jo, du bass drop.
Jo, dat ass awer lo wierklech sou. Ech mengen si goen méi hei, gell? Pass op, déi wäerten entweder an d'Stad sinn oder déi wäerten um Tuerm uewendrop sinn.
Also an d'Stad sinn, vun do kommen ech grad, do war keen. Pass op, se sinn gutt ausgerüst, déi do, gell? Jo, ech hunn näischt ze verléieren. Ech sinn do uewen am Tuerm vum Pompjeesgebai.
Gesäis de mech? Pff. Du misst mech dach op déi do Distanz, firwat sollt ech mech net op déi Distanz gesinn?
Ech si lo am Pompjeesbau unnen an. Ech waarden, ech kommen elo erof.
Ah, hei bass du jo.
Pass op, déi wäerten nach iergendwou an der Géigend nach sinn. Ech geng op d'Strooss kucken. Ausser se hätten sech elo ausgeloggt oder esou. Bon, solle mer an d'Stad goen, oder?
Kënnen ee maachen, jo. Also ech hunn déi zwee Pompjeesgebaier mol gekuckt, do war nix dran. Dass déck Schäiss an der Schoul war och näischt méi dran. Mee ech trauen där Saach net, déi wäerte sécher, se haten een dobäi mat engem Cowboyhutt, zwéi Militärmännecher an ee mat engem Cowboyhutt, dee wou gefesselt war.
Ah, du lees do grad ans Feld. Yeah. Schon geduercht, wat hin den Zombie lo gelaf. Déi wäerte sech sécher erop an de Bësch erpisst hunn.
So wie mer mam Ben, soll mer bis bei de Ben lafen oder soll mer. Ech wollt lo mol hei nach looten.
Wou ass de Ben drun?
Mee hin ass nom op der selchte Platz wou ech op. Ënner Berezino.
Ja. Ma ech géing soen, da komme mir, komme mir der op der Strooss entgéint mol.
Jo, ech giff och soen dann. Mä waart, mir ginn awer nach hei loote, gell? Hues du nach en Freck gin?
Euh hei ass nach hannen an Elektro ass nach am Bürosgebai, do wollt ech nach kucken goen fir vläicht eng Waff ze fannen. Wéi winkelt do de Fernseh un?
Meng Frëndin. Oh mee Jeff dat héiert een. Jo ech kann dann en anneren.
Ah ech war gëllen op den Daach vum Schoulgebai kucken, stëmmt ah waart ech geck erop op den Daach kucken. Ëmmer um Daach ewen drop kucken, do kënnt der e Gewier, oh putain gell.

Wat ech net verstinn ass firwat fënns de d'Empféieren net an ziville Gebaier an awer an engem Schoulgebai fënns de se dann? Vallei Pëllen.

Ja, ui. Da war de Sch Schëld da gesat. Dat heescht, en ass erakomm.
Ja. E wollt grad op mech schéissen. Okay, waart, ech kucke fir eranzekommen. Dat ass jo dat direkt um Eck, dat Gebai, nee?
Jo. Op wéi enger Säit sëtz du, wann ech d'Trap erokënns, lénks oder riets? Se ass vreckt. Ech Wou? hunn en ëmgeluecht. Dat ass dee mat dem, mam Déngen. Dat war dee mam Hutt.
Okay, waart, Ass grad huet en eng Waff vreckt. dobäi?

Nee, ech wëll keng Empféierung. Jeff wëll eng Empféierung. Sou, wart. Äh, Jeff, ech hunn nach Déngensmunitioun fir dech, ha. Wéi eng? Wéi heescht se? Well SKS-Munitioun. SKS?
Oh jo, brauch ech, brauch ech, brauch ech, brauch ech dringend.
Dat do ass zwar, dat kann een zwar richteg Aarschlach nennen, gell? Zwar virdru vun een anere festgehal ginn an, an elo, ah, zwar ass awer scho geluet. Wart, ech maache mol eject hei, Moment.

Jo ehm am beschten ass et fir 3 Deg aus der Stad eraus. Na wat, befft hal du d'Dir am Déngens, ech drénke séier meng Béchs hei, dass den Duuscht mol fort geet. Mhm. Hunn ech nach eppes ze drénken? Jo, nach eng Sprite. Jo, zack, erof domat. Kuck mol fir op Kamischowo ze kommen a fir da weider mol an d'Landesinnere ze kommen. Bon, dann gi mer erof.

Oh ja, dat war eng gutt Idee. Ech meng, et huet mech och getraff, mee ech gleew der net. Oder et mech gesch e An Sträichschoss dofir mécht mer guer gemaat. keng Angscht, mee déi aner, déi, déi aner zwee Stéck, déi wou och nach Waffen haten, déi man mer éischter Angscht. Bon, kucken elo mol, dass mer aus der Stad hei rauskomm, dass mer dat Ruckelen nach ophält.
Mir geet mam Lift ja, mee dat ass well ech ophuelen, ech huele während der Zäit op. Wee si wéi laang déi déi Opnam hei scho geet.
Laf do riets niewent der Schling Zombie.
Ech géing soen ech huele mol bis 4 op op an da fänkt mer nach eng drëtt un. Jo. Wou dann d'Wiener Wiederverein net Wiener Vereinigung ee.

Ech hun einfach gewaart am Zëmmer, hie koum, hien ass sowieso komm.
Ech stung an der Trap, wéi ech eraus aus dem Dinge wollt goen.
Si sinn jo direkt eriwwer. Also,
mir war dat schäiss egal.

Ech komm jo, ech komm jo réischt vun do.
Oh, ass ganz erëm guer näischt, gell?
Komm, wa mer elo bis hei erauser sinn, da géif dat Ganzt scho e bësse méi séier hei. Kuck lues a lues, wat ech méi aus der Stad erausginn. Elo hunn ech 22 Frames, 23. Wat ech méi wäit erausginn, wat besser geet.
Putain, ech hu meng ganz Uniform vun deem Tippchen do geluxt, gell? Déi ganz Uniform. D'Uniform mam Rucksak, mam, mat der Aaxt, gell? Du hues der wéi vill mol geschloen? Zweemol oder eemol?

Scho rëm en Zombie an der Wildnis. Wou mer de Bambi begéint hunn, hu se alleguer drënner geschriwwen, jo ech hätt en erschoss, gefoltert, Bäll am Sack driwwer gezunge. Oh déi si jo déck krass déi eis nokucken. Déck blutrünsteg.
Da fänkt mer elo mol domat un. Ma ech hunn et dem Jeff gesot, wann een Tippchen elo vun bei Kamischowo nei spawnt an e kënnt op Elektro erëm gelaf, da gëtt direkt e Grapp geschoss.

An ech nach e schmucke Revolver vun dem Tippche krut, also Merci gesot awer.
Hues du déi Munitioun och ginn? Nee, dat hunn ech scho nach. 3 57er, dat kann ech scho nach ginn. Putain, hei reent et, et hält op mat reenen an da reent et erëm. Wat fir eng geballten Action hei.
Gell, eh? So, ma, ech weess net, wéi laang déi Folg lo geet schonn. Ech mengen, ech maachen einfach e bëssen driwwer elo, sou op 20 Job, an dann ass gutt. Du bass nach mat do, ok.
Jo, jo, ech lafen emol e bëssen hanner. Op der heiter Insel sinn ech elo gespawnt, direkt hei vis-à-vis.
Jo, dat ass och scheiss op der Insel ze spawnen.
Also naass sinn ech souwisou.
Ok, mäin Déngen ass ruined, mee bon.
Op Kamichoura war ech virdu nach net kucken.

Kuck op d'Zombien op der Strooss stinn.
Nee hei ass guer näischt op der Strooss. Oder ech gesi mol näischt.
Sou Ben, wou bass drun?
Am Bësch. Am Bësch?
Do wou do wou nëmmer ass. De Ben ass am Bësch an esou Saachen. Ech sot, Heure Ben, en ass rem am Bësch an sou Saachen.
Jo.
Also wann do Zombien op der Strooss sinn, ah ech gesinn zwar keng, also ass sécher sécher scho gelo geloodt ginn. Mee mëttlerweil fënnt ech e méi, wat ech krass fannen, du fënns mëttlerweil méi oft d'M4 a Schoulgebaier wéi op de Militärbasen.
Jo mee Kanner hei a Russland hunn Kanner mat komesche Saachen gespillt.
In Soviet Russia ne. Jo.
Ah, lo kommt schon mal Dörr, war schon geht Framerate am Rof geil. Mam dat ich hoffen dat fixen se wirklich. Wär mol e Genoss, keine Ahnung. Äh, wann schon Büchsenöffner oder etwas so für mich fënns, dat wär déck feier, well ich bräucht een etwas fir meng Büchse mol opzemachen, am Moment schon décken Honger.
Wann ech eppes fannen soen ech der Bescheed.
Mee wat ech wierklech denken schon dat sinn déi Leit déi wou sech dann bei sou Spawnpunkten leeën wéi déi hei an nëmmen drop waarden dass Leit kommen.
Schwätzen ze haart, se si leider op eemol ënner hei. Et si Russen zum Beispill. Ah hei war schon een dobannen an déi interessant Heiser sinn se schon all era gewiescht.

Sou, da géing ech soen, maache mer hei mol erëm eng kleng Paus an da gesi mer ons an der nächster Folg erëm bei DayZ. Ciao Jongen! Salut!